Mae hon yn mynd i fod yn noson wahanol iawn yy yng ngofal Siân, Siân James, a mae Siân wedi cael criw arbennig iawn. Mae Nain Bach yma, mae yy Sioned Webb, Arfon Gwilym, Gwenan Gibarth, yr enwa' 'dach chi'n gwybod sydd ym myd y gwerin a hynny yn rhai safonol tu hwnt. Mi fydd hi yn noson wefreiddiol, dwi'n siŵr, ac wrth gwrs mi fyddwn ni'n clywed oddi wrth Siân ei hun, wrth gwrs, y brenhines yn bro ni. Um, a dyn ni dall bod y, y noson yma i, i gofio arwyn ti isaf. Ydy, mae noson, wel, mae'r diwrnod i gyd heddiw yn diwrnod i'w gofio. Dyna be oedd y syniad, a, a felly, fel gwelwch chi, mae yna Billy Palas gobeithio yn cael ei gwisgo gen bawb heddiw. Ac wrth gwrs, 'di pawb ddim yn mynd i gofio a nabod Arwyn, ond newydd gael ŵan fod ar y llwyfan, Penri Roberts, un o sylfaenwyr theatr Maldwyn, yn sôn am Arwyn. Fel oedd o'n deud amdano fo, y ffarmwr cyffredin, ond y dyn mwya anghyffredin. Ac wrth gwrs, dyna oedd y syniad, bod ni'n cael diwrnod i gofio am Arwyn, achos mi fysa Arwyn wrth 'i fodd yn y Steddfod. Arwyn oedd y cynta ddaru anfon neges i fi ac yn llongyfarch i fi i ddod yn Gadeirydd y Pwyllgor Gwaith ac yn deud arno fo mi fyddai efo ti Ber bob cam o'r ffordd a dyna ni, dy'r hen Arwyn ddim yma ond da ni'n sicr yn gwybod fod o yma achos da ni di gweld pili pala bach yn hedfan fewn yn y pafiliwn yna ac yn hedfan hyd yn nod bore dydd Sul pan oedd teulu mawr Grahuarn yn cymryd rhan. Mae o jyst yn anhygoel. Yym, na, arbennig iawn. Achos mi fuoch chi'n uh, cymryd rhan mewn taith gerdded uh, oedd yn codi arian a, a ger cof amdano fo hefyd. Do, wel, deud y gwir yn onast, oedd yn eisiau'n rhoi rhyw sialens i fy fy hun. A dyna'r sialens. O'n i rioed wedi bod eisiau cerdded rhywfaint o lwybr yr arfordir. a dwi'n falch o fedru deud bod fi 'di cerdded bob cam ohono fo, a dipyn mwy. Ac felly, diwrnod cyfan heddiw yn cael ei noddi uh, er co, fel wy'n deud, am rwy'n anwyl falla, uh, gan ydy pawb yn mynd cofio arwyn. Ond mi fydd heno yn sicr yn noson werin er co am arwyn. A dwi'n falch iawn ac yn diolch i bawb sydd wedi cyd-gerdded efo fi a sydd wedi cyfrannu yn hael tuag at y gronfa. achos ar y cynta Fawrth 'leni mi gyson ni gyngerdd rhagorol gen ddonia lleol, hini oedd Arwyn 'di bod ynghlwm a nhw yn Llanfair Careinion yn y ganolfan yy ar nos Sul y cynta Fawrth a mi gododd hwnnw arian sylweddol iawn hefyd. Oeddech chi'n crybwyll y pili pala 'ma yy lle all pobl gael gafael ar y pili palas 'ma a a be ydi'r yy y symboleth yna 'lly? Wel y pili pala syniad Sioned Lewis, sef merch i gneithar i Arwyn a gwraig Glandon Moeldrahaearn, oedd y syniad yma. Meddwl 'sa pawb yn gallu gwisgo pili pala bach heddiw, er mwyn bod nhw'n cofio am rwyn annwyl falle bod nhw wedi'w uh, golli. A dyna beth sydd yn anhygol. Bob diwrnod y ddaru fi gerdded, mi roedd na bili pala fach yn dŵad. Mae mae jyst y peth yn anhygol. Dwi'n gwybod mae genna i ffydd mawr, ond yn sicr dwi'n teimlo bod Arwyn wedi bod efo ni bob cam o'r ffordd, ac mae enaid o yma efo ni heddiw hefyd.